Сезне һәм сезгә кадәр барлыкка китергән Раббыбызга гыйбадәт кылыгыз. Гыйбадәт кылыгыз, ягъни үзегезне гади бер кыл итеп танып, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген танып, үзегезне бер кыл итеп Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз.

Гыйбадәт кылыгыз ди, Аллаһы Тәгалә сезгә җирне бер түшәк кылган шикелле. Икенче бер аятларда Аллаһы Тәгалә э, шушы без җиргән, йортлар төзегән, йортлар салган, яшелчәләр үстергән җирне Аллаһы Тәгалә бишек белән чагыштыра. Бала тугач, бишекне элеп куябыз, шушы бишектә бала үсә. Җиргә бәрәңге утыртабыз, орлыклар, шулай ук бишектәге кебек шушы орлыклар үсәләр. Баланы ашатабыз, сырлыкка, яшелчәләргә су сибәбез. Менә Аллаһы Тәгалә шундый чагыштырма ясый Коръәни Кәримдә. Аятны укып алдык, җәмәгать, һәм җомганың темасын әйтергә онытканмын сезгә. Җомганың темасы ул да булса тәвәккәллек Аллаһы Тәгаләгә чын хакыйкый тәвәккәллек турында. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл итү. Аллаһы Тәгалә җәмәгать бөтен бөтен нәрсәне Аллаһы Тәгалә шундый күзебезгә күренми торган вак әйберләрдән э, ясалган бөтен әйбернең асылын карасак, күзгә күренми торган шундый махсус корал белән, э, махсус әйбер белән күреп була торган телескоп аша, микроскоп аша күреп була торган вак шундый атомнардан Аллаһы Тәгалә яратты бөтен нәрсәне. Алар безнең күзебезгә күренми. Э, менә шушы вак-вак әйберләр алар кирпич шикелле бер бина була. Аларны бөтенесен бергә җыйсаң, алар бер бина кебек була. Менә шушы дөньяда яшәгәндә безнең кайбер нәрсәләр инде бигрәк тә Авылда яшәгән кеше, менә әгәр дә без хайваннарны, бөҗәкләрне алсак, авылда яшәгән кеше хайваннар белән, бөҗәкләр белән, кошлар белән бик теге тыгыз элемтәдә яшибез. Шәһәр кешесе безнең белән чагыштырсаң, шәһәр кешесе сыерын да, үгезен дә, атын да, кәҗәсен дә, кошларын да, төрле төрле бөҗәкләрен дә күрергә инде мәхрүм була. Хәтта хәзер инде авыл кешесе дә инде сыер да, атлар да, уже балалар э, атлар да күрмей уже. Барбер авыл кешесе авыл җирендә яшәп, менә шушы э, хайваннар дөньясы дип әйтәбез. Без безгә аларны барбер һәр көнне булмаса, барбер күрергә туры килә. Аларым белән эшләргә туры килә. Менә шушы күзгә бик күренмей торган беренчесе э, әйтеп китәсем килә, ул да булса кырмыскалар. Менә кырмыска бөтен бөҗәкләрнең дөньясын алсаң, кырмыска ул бөҗәкләр төркеменә керә. Шушы бөтен бөҗәкләрнең төркемнәрен алсак, э, Менә шушы кырмыскалар, алар иң акыллы һәм иң э, теге өйрәтелгән э, Аллаһның мәхлуклары. Иң акыллы. Иң акыллы ничек чагыштырсам була, кеше мәктәпне бетергәч, кемдер техникумга керә, кемдер югары уку йортына керә. Югары уку йортын бетергән кеше инде ул аны акыллы дип әйтәләр. Шулай бит инде шундый дәрәҗәле урыннарга да алалар. Училище бетергән кешене дәрәҗәле урынга алмыйлар. Гыйлеме күп булса да, диплом кирәк. Менә кырмыскалар да шундый акыллы бер Аллаһның мәхлуклары. Кырмыскаларны, кырмыскаларның тормышларын, инде аларның э, тормышларын өйрәнсәк, кырмыска иртә белән кояш чыккач бик еракка ризык эзләп чыгып китә. Бик җыракка. Көне буе ризык эзләп, үзенең э, үзеннән караганда авыррак әйберләрне үз өстенә инде куеп, шушы ризыкны киредән үзе яшәгән кырмыскалар оясына шушы ризыкны алып кайта. Үзеннән икеләйтә, эшләйтә, дүтләйтә, авыррак әйберләрне кырмыскалар ташыйлар. Безгә кайвакытта бер капчык цементны бик авыр бер машинадан нигә бушатырга бик авыр була. Әле ул безнең бер тапкыр гына бездән авыр, э, әле ул даже бездән дә авыррак түгел әле. Ә менә кырмыскалар шулай э, ризык алып кайталар. Әле ул туры, туп-туры җирдә түгел, алар тауга да менә һәм таудан да төшәләр шушы авыр ризыклары белән. Ризыкларны алып кайталар. Ризык бит хәр вакыт э, чиста булмый, ризык хәр вакыт кипкән булмый. Кай вакытта алар алып кайткан ризык ул дымлы була. Мәсәлән, бодай бөртеген алсалык, э, кай вакытта ул э, бөртекләр инде дымлы була һәм кырмыска Э, шушы дымлы бер э, бодай бөртеген ул башта киптерә башта киптерә һәм э, менә бодай бөртеген кеше тешенә э, теге икегә бүләм дисә аны бик авыр эшләргә даже кулдан менә дүрт бармакны алсак та шушы э, бөртекне икегә аерырга бик авыр ә кырмыска гына аны икегә һәм эчкә бүлә ала кырмыска Икегә һәм өчкә шуны бүлеп ә, ашый ала. Һәм кырмыскаларны алсак, ә, алар менә әйтәбез бит инде әбиләр шикелле булма, әбиләр кебек булма. Әбиләр безнең әбиләр инде, безнең әбиләр бит инде авыр совет заманында яшәп, алар әйбернең кадерен беләләр. Киемнең кадерен беләләр, ризыкның, ипинең, шикәрнең, Әз-әз генә ашыйлар, әз-әз генә нитәләр, саклап кына торалар. Шундый менә сакчыл, бережливый русча була инде. Менә кырмыскалар да шулай. Бик экономный, бик шундый ризыкның ниләрен саклап кына торалар. Хам инде алар җәй буе эшлиләр, кыш көне инде ачка калмаска дип. Җәй буе эшлиләр. Аларның арасында теге бал кортлары белән чагыштырсаң, кырмыскалар арасында аларның башлыклары юк. Әгәр дә без бал кортларын алсак, бал кортларында матка барымы? Главный. Ул бөтен нәрсә белән теге идарә иткән шикелле. Кырмыскалар аларның арасында андый бригадирлары юк. Ләкин алар бик яхшы разведчиклар инде. Берәр нәрсә булса, берәр нәрсә тапсалар, алар тиз-тиз генә үз, үзләренекенә инде игълан итеп, тегеләр килеп булышалар. Менә шулай яшиләр. Җомганың темасы нәрсә иде? Тәвәккәллек. Нинди связь бар монда? Кырмыска белән тәвәккәллек турында. Менә Сулейман пәйгамбәрне искә төшерик, җәмәгать. Үзем җавап бирәм, Сулейман пәйгамбәрне искә төшерегеме? Сулейман пәйгамбәр ул аңа Аллаһ Тәгалә шундый кодрәт бирде, әмма менә дини дини чыганакларда шулай язалар инде. Сулейман пәйгамбәр инде ул җил белән, кайбер кайбер хайваннар, бөҗәкләр белән, кошлар белән ул Ә нишләгән инде аларга, аларның белән аралашкан, шулай бит инде. Менә бер вакыт Сулейман пәйгамбәр бер кырмысканы тотып ала да һәм кырмыска белән сөйләшә. Һәм кырмыскага шундый сорау бирә. Син сиңа ди бер айга күпме ризык кирәк? Бер айга сиңа күпме ризык ашыйсың син? Кырмыска моңа җавап бирә, миңа мин ди аена бер бодай бөртегеннән артык ризык ашамыйм ди. Ха, Сулейман пәйгамбәр моны эксперимент ясый. Шушы кырмысканы ала да пыяладан эшләнгән бер савытка салып куя да һәм бер бер, бер бодай бөртеген шунда Ташлый инде һәм һава һавас, һавасына э, ни калдыра да и крышка белән ябып куя. Бер ай шунда аны карый нишли ул Сулейман пәйгамбәр. Бер ай узгач, бер ай узгач Сулейман пәйгамбәр шушы савытны ала да һәм нәрсә күрә? Кырмыска исән, ләкин бодайның яртысы да бетмәде. Яртысы да бетмәде, яртысыннан күбрәге калды. Һәм Сөләйман пәйгамбәр кырмыскага әйтә, нишләп ди син шушы э, бодай бертеген ашап бетермәдең? Нишләп син шушы бодай бертеген ашап бетермәдең? Һәм кырмыска җавап бирә. Эй, Аллаһның илчесе! Иректә булганда мин Аллаһ Тәгаләгә сыена идем. Иректә булганда мин Аллаһы Тәгаләгә сыена идем, Ул мине ашатыр, тиешле бөртекләремне Аннан өмет итә идем, мине ачка калдырмас дип. Әмма соңгы айда син мине ашатуда син үз өстеңә алдың. Мине ашатуда. Һәм ди Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә Аллаһ Тәгаләгә ышану бер рәттән синең гаделлегеңә һәм синең хәтереңә өмет итәргә мәҗбүр булдым. Синең гаделлегеңә һәм синең э, хәтереңә. Бәлки син онытырсың шушы савытны бер айдан соң ачып җибәрергә. Бәлки син Савытны ачканнан соң да миңа ризыгымны бирмәссең, мине җибәрмәссең, шуңа күрә миңа әзерәк ризыгымны, ашаумны тыярга туры килде. Менә бу кырмыска җәмәгать безгә нәрсә өйрәтте? Чын хакыйкый Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллек турында. Шушы бер кырмыска ничек итеп Аллаһы Тәгаләгә ышанырга өйрәтте. Ничек итеп Аллаһы Тәгаләгә ышанырга һәм кырмыска үзенең динен өйрәтте. Бер кеше Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләмдән сорагач, башта дияне бәйләп куйыммы, әллә Аллаһ дияне бәйләмичә Аллаһка тапшырыйммы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, башта дияне бәйләп куясың да, аннары Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыласың. Шуңа күрә менә шушы тәвәккәллек инде безгә Аллаһ Тәгалә Коръәндә күрсәтә, шушы менә бер кырмыска мисалы белән күпме үрнәк алырга була. Һәм кырмыскада җәмәгать шундый бер үзән э, кырмыскалар дөньясында шундый бер э, үзәнчелек бар инде. Менә без бит инде кешеләр, менә 2023 ел Адәм баласы менә шушы вакытка кадәр 20 дән артык хайваннар үз үзенә яни ярдәм итәргә өйрәтте. Кеше үзенә тормышын тормышта тормышын җиңеләйтер өчен 20 дән артык хайваннарны өйрәтте безгә ярдәм итәргә үзебезгә. Электән атлар белән сукалыйлар иде. Дөяләр, сыерлар, үгезләр, кәҗә, сарык, мәчеләр, этләр, тегесе, монысы, кышлар. Менә Әдәм баласы өйрәнде һәм өйрәтте шушы хайваннарны э, безгә ярдәм итәргә. Менә кырмысканы алсак та, кырмыска да акыллы һәм кырмыска үзенә ярдәм итә торган, үзләрен ашата торган, аны инде русча ул тля була, татарчасы инде аны үлән бите бугаймы? Менә көнидә яз көне чыгалар алар. Карлыган ниләрендә, алмагачларында шундый бөтен яфракларын итеп ашап бетерәләр. Менә кырмыскалар шушы үлән битен үзләренә иретеп, шушы үлән үлән бите тля аларны ашата икән. Ничек була ул? Үлән, үлән бете тугач, иң беренче нишли ул? Менә шушы үзенең үткен хоботы белән э, я яфракны, я сабакны тишеп чыгара да һәм яфрактагы, агачтагы булган бөтен тәмле теге кирәкле нәрсәләрне эчә. Телә. Шуны эчә дә, хәм нишли ул? Шуны тишкәннән соң эчә дә, суын эчкәннән соң э, артыгы калган инде аның ике трубка аша шикәр белән баетып, шуны тамчы рәвешендә аерып чыгара инде, сепаратор шикелле. Ул фәнни телдә аны әйтәләр инде кырмыска сөте дип әйтәләр. Кырмыска сөте. Һәм кырмыска нәрсә эшли? Кырмыска шуңа кадәр өйрәнде, шушы сөтне теге сорамыйча да ала дип әйтешли, шушы теле янына килә дә, үзенең мыеклары белән э, кырсагын кытыклый да, тегесе авызына ук сиптереп э, чәчрәтә шушы нине сөтне. Теге кофе аппарат шикелле. Басасың да, авызыңа, авызына, авызына керә сразу. Менә шулай кырмыскалар яшәп яталар. Берсе дә өйрәтмәде аларны, бер ни китаплар да укымаганнар алар, сельхоз нәрсә бетермәгәннәр дә, менә шулай яшиләр алар. Шуңа күрә җәмәгать нәрсә әйтәсем килә? Ә, Әфилләһи шәккун диде Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсендә. Әллә сез ди җирләрне һәм күкләрне төзүче Аллаһ Тәгалә турында шикләнәсезме? Аллаһ Тәгалә әйтә. Инсанларга, кешеләргә әллә сез ди Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, Аллаһ Тәгаләнең берлегенә, җирләрне һәм күкләрне төзүче Аллаһ Тәгалә турында инде шикләнәсезме дип сорый Аллаһ Тәгалә. Менә боларга бөтенесенә игътибар итсәң, бөтенесен дә укый башласаң, бу бит инде Аллаһның бик нык шундый бөек һәм кодрәтле икәнен аңлата. Һәм безгә тәвәккәллек күрсәтергә кирәк безгә җәмәгать. Без тәвәккәллек күрсәтсәк, э, кайбер кеше инде курка, ризыксыз калам дип, әз була дип, ул төрле-төрле хәрәм юлларга керә башлый, хәрәм әйберләр белән куллана башлый, урлый башлый, алдалый башлый кешеләрне, алдалап ала ниләр, малларын, ризыкларын. Шуңа күрә алай эшләргә кирәкмәй. Әгәр дә без тәвәккәл булсак, Аллаһ Тәгалә көндез менә э, яз көне бит эшлиләр, Сыерчык оясын, әме? Кышлар бер кая да эшләмей. Менә әгәр дә без тәвәккәл булсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте бер риваятьтә, менә иртә белән шушы кышлар чыгып кит, э, очып китәләр һәм төнне, ой, кичтән инде